Bosta drabi, il-kliem ngħidu jtir mar-riħ. jew l-aktar l-aktar, jinkiteb fil-kotba. Iżda l-iskultur Victor Agius uża lsienna f'tinqix fil-blat għal finijiet artistiċi f'waħda mill-installazzjonijiet li għamel fil-gżira t'Għawdex.
Fix-xogħlijiet tal-arti tiegħi dejjem nara li nikkollabora mhux biss ma' artisti viżivi imma anke ma' nies li ġejjin mil-letteratura jew anke mill-qasam mużikali jew anke minn mediums oħrajn. Ġieli użajt it-tekst li jkun żgraffit fix-xogħol tiegħi kemm-il darba. L-aħħar xogħol li kelli, l-iskultura pubblika Ħaġarna, li ġiet inawgurata fir-Raħal tax-Xagħra bħala parti minn skema ta' arti fi spazji pubbliċi, kienet biċċa xogħol li tirrelata, tiddjaloga mal-wirt preistoriku, speċjalment dak tal-ġgantija. u fil-żewġ blajjet kbar, żewġ blatiet kbar li minn ġo fihom jinħoloq spazju fejn min jesperjenza l-iskultura litteralment jimxi minn ġo dan ix-xogħol, ħsibt li nuża l-iżgraffjar ta' żewġ siltiet minn żewġ poeżiji differenti ilkoll miktuba bil-Malti. Ir-raġuni kienet li meta l-letteratura titħallat mal-arti viżiva, il-messaġġ jaf joħroġ iktar ċar u n-nies jifhmuh aktar. Il-żewġ poeżiji li użajt biex ikunu żgraffjati f'din l-iskultura, waħda minnhom jisimha Ġgantija Numru Tnejn li kienet poeżija li nkitbet minn Dottor Immanuel Mifsud meta kelli l-proġett flimkien ma' kompożitriċi Għawdxija Marjella Cassar Cordina li kien sar fil-Ġgantija stess u din kienet poeżija li kienet imbagħad ġiet mużikata waqt performance fit-Tempji fl-2013. Pero għal dan il-proġett rġajt tlabt il-permess tal-awtur u tani l-permess biex nieħu silta mill-poeżija tiegħu li litteralment tgħaqqad flimkien il-kunċett ta' żmien, it-tempji ta' Ġgantija li min jaf kemm esperjenzaw ġrajjiet diversi, anke mbagħad isemmi l-element tal-baħar, l-elementi tax-xemx u dan iċ-ċirkolarità taż-żmien fejn inti Tul dawn iż-żminijiet kollha qed tara l-elementi li jintgħaġnu f'mument wieħed. Din kienet ukoll riflessjoni dwar il-ħajja, il-mewt, il-jum, il-lejl, fejn hu wkoll qed isemmi t-twelid tat-trabi. U din il-ħaġa rajtha toqgħod ħafna f'din l-iskultura pubblika li titkellem ukoll dwar il-komunità. Fil-fatt meta ġiet inawgurata użajt u kkollaborajt ma' għaqdiet differenti tar-raħal fejn flimkien ukoll għamlu performance taħt il-gwida tiegħi fejn għamlu mixja simbolika minn siti preistoriċi differenti lkoll fix-Xagħra ftit 'il bogħod minn hawn u hemmhekk jiena użajt il-komunità biex tħossha parteċipi u wkoll ko-awtriċi f'dan ix-xogħol. Poeżija oħra li użajt kienet tal-mibki Monsinjur Mikalanġ Apap illi fi żmien Fl-1973 kienet ġiet inkurunata l-istatwa tal-Parroċċa tal-Bambina u f'dik l-okkażjoni speċjali dan kien kiteb poeżija illi kienet tirrelata kemm fuq il-Madonna imma aktar ukoll fuq is-siti storiċi tax-Xagħra. U kellu sentenza minnhom, silta minnhom illi kienet titkellem fuq qed jimmaġina l-Madonna miexja qalb il-ħaġar qadim storiku Qisu b'mod anke ta' ritwal spiritwali, Marija miexja qalb il-ħaġar tal-ġgantija. U jien kont diġà ħsibt fit-titlu li t-titlu jkun Ħaġarna ta' din l-iskultura għax propju hemm ukoll is-sens ta' in-nies li qed iħossu li l-ħaġar huwa tagħhom, is-sens ta' li hemm l-identità marbuta anke mal-pajsaġġ. U għandu frażi, għandu silta li tgħid u lemħek ġens artna mimlija bid-dija qed tirfes il-ħaġar qadim tal-ġgantija. Għax kont qed nagħmel ir-riċerka dik waħlet f'moħħi u ridt li tkun ukoll inkluża